Malti Kulturali huwa programm imtella' mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċellerat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Nirringrazzjaw lil Anne Brand għar-rigali tal-mistednin.

Merħba għal edizzjoni oħra tal-programm Malti Kulturali imtella mill-istudenti ta' l-Istitut tal-Arti Kreattiva tal-MCAST. Illum se nagħtu ħarsa lejn storja li messet il-qlub ta' ħafna Maltin u Għawdxin, storja ta' omm u ta' eluf ta' persuni madwar Malta li din messitilhom qalbhom. Ħa niltaqgħu ma' Isabel Bonnici. Mara li tilfet lil binha, Jean Paul Sofia, fi traġedja fuq sit ta' kostruzzjoni, storja li xxukkjat lill-poplu kollu. Iżda dak li ġara wara, il-kuraġġ, id-determinazzjoni tagħha, ispiraw lin-nies biex iqumu u jsemmgħu leħinhom. Din mhijiex storja ta' telfa. Din hija storja ta' tama reżiljenza u l-bidla li mara ordinarja ġabet u għamlet f'isem binha. Ħa naraw il-feature. Żagħżugħ miet fi traġedja fuq sit tal-kostruzzjoni. U bdejna nistaqsu, Imma kif xi ħaġa daqshekk evitabbli setgħet ġrat? Possibbli ma tgħallimna xejn minn traċedji oħra li seħħew fis-snin ta' qabel? Il-pajjiż inħakem minn rabja kbira. In-nies nġabru minn rajhom, nies ħdejn xulxin, wieqfa ħdejn omm li qatt ma kienu ltaqgħu magħha. Isabel Bonnici, omm b'qalbha maqsuma, wieqfa fin-nofs tal-folla, tolfoq iżda ma ċċedix. Omm li żammet mal-kuraġġ li lanqas biss kienet taf li kellha. Lil hinn mill-cameras, mid-diskorsi, mill-kuruturi tal-Parlament, kien hemm id-determinazzjoni ta' omm li għażlet li ma tiskotx u ma ċċedix. Ix-xemgħat inxtegħlu għall-ġustizzja u mhux biss għall-uġigħ. Bid-determinazzjoni li ssib il-verità, u bil-kuraġġ tagħha ġibdet il-piż tal-pajjiż kollu warajha u ħabtet kull bieb. Kull pass tagħha kien karba għat-tweġibiet. Dan ma kienx sempliċement inċident. Kienet sistema li falliet mill-bidu u fil-qalba ta' kollox il-vittma kien binha, Jean Paul Sofia. Ħajja żagħżugħa mimlija tama, mitlufa f'sekonda. Imma ommu rrifjutat li l-istorja tiegħu tintemm hemm. Hija sabet leħinha, u mhux għaliha biss, imma għal kull familja li tibża' li hi jmiss. Kull ritratt tifkira tal-imħabba li qed tmexxi l-ġlieda tagħha. Isabel baqgħet wieqfa kontra skiet, titlob li l-inkjesta ta' binha ssir. U Malta qamet magħha. Il-leħen tagħha sar il-leħen tagħna. Magħna fl-istudio għandna lil Isabel Bonnici illi bħalma għedtilkom fl-introduzzjoni tinsab hawnhekk magħna llum għal dan il-programm. L-ewwel ħaġa Isabel, grazzi immens talli ħadt il-ħin mill-ġurnata tiegħek biex tkun hawnhekk magħna. Kif inti llum? Naqra anzjuża u xitata għax taf li l-kamera ma tantx ġabha tiegħi. Ma tħobbiex il-kamera.
Lanqas xejn, lanqas xejn. Hawnhekk qegħdin żewġt iħbieb, kemm insaqsik ftit mistoqsijiet anke biex min qed isegwina jifhem aħjar l-istorja tiegħek. Kien hemm mument fit-traġedja kollha li ġratlek fejn inti rrealizzajt illi s-skiet Għalik ma kinitx għażla. Tiftakar meta kien dak il-mument? X'ġagħlek ili tgħid, Jien ma nistax noqgħod kwieta?
Mela, kienu għaddew xi tliet xhur, għax l-ewwel tliet xhur speċi lanqas kont naf x'qed jiġri madwari. Però mbagħad kelli ħafna mistoqsijiet li rrid risposta għalihom. U kont naf li jekk ħa nibqa' kwieta, mhux ħa jkolli l-ebda risposta. U ddeċidejt li nqum u nibda nagħmel xi ħaġa. Jiġifieri tliet xhur, f'dawk it-tliet xhur kważi qed tgħid illi kont għadek bid-dieqa ta' dak illi ġralek. U d-dieqa ma tgħaddix. Ma tgħaddi qatt. Mhux vera. Lanqas qatt. Imma inti ma ħassejtx illi n-niket li kellek kellu jwaqqfek, imma dawwartu imbagħad f'enerġija differenti. Hekk hu.
Iva, l-imħabba tatni l-kuraġġ li nqum u nagħmel xi ħaġa. Ifhem, ġew mumenti li kien iktar faċli noqgħod f'kantuniera nibki mhm. għax il-pressjoni kienet kbira. Però kif għedlek l-imħabba tatni l-kuraġġ U bdejt pass pass u ma qtajtx qalbi u qatt ma ħarist lura.
Naħseb l-ikbar pass tiegħek huwa l-fatt li inti persuna privata. Ħafna.
Ħafna. Kont u għadek persuna privata. U allura hemm nies hemm barra li jgħidulek Isabel bħali. ħadd ma jaf min hi, imma issa f'daqqa waħda inti sirt persuna pubblika. Kif affettwatek din? Il-fatt li kull fejn imur, ġeneralment jarfuni. Però inħossni kburija dak li jkun jgħid li int mhux il-mamà ta' Jean Paul Sofija. Ekka.
Li jsemmu lill-ibni.
Ekka.
Ta' minni kburija. Għaliex jassoċjawku Mhumiex jinsew it-tifel meta jaraw lilek. Eżatt, allura jiena dik.
Il-kawża tiegħek.
Dik nixtieq li tifel tiegħi jintesa qatt.
Vera omme eh, meta tajda dik. U għalhekk dan l-isforz kollu li nagħmel biex ma tintesax l-istorja. Ekku.
Minn dak kollu li ġara, ehm, u b'mod partikolari wara li ħarġet l-inkjesta pubblika, xħareġ li għalik jagħmel differenza?
Kif dejjem bqajt ninsisti, inkjesta maġisterjali hija differenti minn inkjesta pubblika. Eżatt.
Dak li tinvestiga inkjesta maġisterjali ma tinvestigax inkjesta pubblika. Mhm. L-inkjesta pubblika investigat is-sistema mhm. biex toħroġ in-nuqqasijiet li kien hemm mhm. u bis-saħħa tiegħek ħarġu ħafna rakkomandazzjonijiet u nispera li jiġu implimentati. Ekku.
Beda x-xogħol imma temp ħafna xi jsir. Ekku.
L-istorja ta' Jean Paul saret storja nazzjonali f'daqqa waħda, u vera. Ekku.
Tista' tkun ħadd jafa l-istorja. Ekku.
Lilek il-fatt illi diġà aċċennajt ftit għaliha fil-mistoqsija li għamiltlek l-ewwel, imma l-fatt illi inti Jean Paul l-istorja tiegħu jafha pajjiż sħiħ, lilek x'inissel fik? Kif tħossok?
Inħossni kburija u nittama li ismu jiġi assoċjat ma' settur iktar sikur. Però iva nħossni kburija li ismu mhux ħa jintesa'. Tħoss però pressjoni fuqek il-fatt li daqshekk nies jafu din l-istorja? Tħoss li kważi kważi issa as kieku trid ma tista' tieqaf? Fil-fatt anke jekk isir xi accident, Jew xi ħadd ikun jaf xi ħaġa, jibgħatuli jkollha ħafna ħafna ħafna messaġġi jiena. Mamma mia.
U ġieli kkummentaw speċi fuq di ma tkellimx. In-nies jistennew li jiena nkun vuċi fuq xi ħaġa, fuq xi aċċident li jkun relatat mal-kostruzzjoni. Qishom jistennew li jiena nitkellem u nikkummenta.
Għandna ritratt tiegħek xi snin ilu. u nixtieqek tħares lejh u għidli daqsxejn awrak. Jien għalija dan ir-ritratt jgħid ħafna. Inti bilqiegħda fuq mejda ma' mejda għandek iż-żewġ siġġijiet qisek qed tistenna li ħa jiġi xi ħadd u jpoġġi bilqiegħda hemmhekk u jisma' x'għandek x'tgħid. Qiegħda waħdek u warajk il-binja maestuża tal-Parlament. Meta tħares lejk hekk, issa li għaddew dawn is-snin, x'tgħid? Ngħid possibbli jien kelli l-kuraġġ nintefa' l-belt waħdi niġbor il-firem u nitlob lin-nies is-sapport. Imma tiskanta u l-kuraġġ li. Kemm ġbart firem?
Ġbart fuq 30,000. Erġa' għidha. Fuq 30,000.
30,000 firma. Ara il-kuraġġ. Fi żmien relatat fi żmien qasir ħafna. Fi żmien super qasir. Jien għalija kienet impressjonanti. Qatt mhux ma stennejtx imma Timmaġina li tim kbir ta' nies ħa jagħmilha dik. Naf li kien hemm nies li għenuk. Iva, kelli ħafna sapport.
Dak huwa fatt.
Kelli ħafna sapport.
Iva. Però kien hemm din is-sens ta' determinazzjoni tiegħek li tant kienet qawwija u naħseb in-nies, speċjalment nitkellem b'mod personali, jiena bħala omm, Jien bdejt ngħid, kieku ġrat lili x'kont nagħmel u allura bdejt nassoċja lili nnifsi miegħek.
Qas tkun taf minn fejn ġie l-kuraġġ, jiġifieri ma nistax ngħidlek ġini minn hemm ġini minn hawn. Jien kif dejjem naħseb ngħid li l-imħabba tal-omm mhm. iġġelek tagħmel affarijiet li qatt ma ħlomt li kont tagħmilhom. Minn hemm ġiek il-kuraġġ mill-imħabba? Jien hekk naħseb.
U li rrid nagħmel xi ħaġa wkoll għax tant hija kbira t-telfa li ma jistax ikun li tkun għal xejn. Kurżità, f'dan il-vjaġġ, barra t-telfa ta' Jean Paul, inizjalment it-talba tiegħek kienet ġiet rifjutata. X'ħassejt meta ġiet irrifjutata t-talba għal inkjesta pubblika? Kont iddiżappuntata mmens u ddispjaċuta u ma stajtx nifhem għalxiex il-Prim Ministru ma riedx li jinvestiga s-sistema dgħajfa li kellna u għad għadna u għad għad għandna biex nirranġaw, biex nevitaw iktar vittmi at the end, jiġifieri. U kieku kelli ngħidlek tagħżel Dik xi ħaġa li tħoss illi tista' tagħmel id-differenza kbira biex ma jkollniex inċidenti bħalma kellna u traġedji bħalma kellna ta' Infurzar ta' Jean Paul. u dixxiplina.
Hemm bżonn din kultura li kulħadd jista' jagħmel li jrid. Ma ma tkomplix ma nkomplux sejrin hekk, imma naħseb l-iktar infurzar hu, u d-dixxiplina.
L-infurzar u d-dixxiplina jġibu wkoll sens ta' responsabbiltà f'kull wieħed u waħda minna u naħseb illi dan huwa appell sabiħ. Inti bħal ma qed int, inti stajt qatt tibki t-telfa tiegħek u toqgħod bi kwietjek and that's it. Però naħseb illi tajt servizz kbir lill-pajjiż u naħseb illi Bħalma diġà taf hemm ħafna nies illi lilek jammirawk ħafna, jiena waħda minnhom. Grazzi. U bħali żgur li hemm ħafna. Nerġa' nirringrazzjak ħafna Isabelle tal-fatt illi aċċettajt illi tiġi għal din il-konverżazzjoni qasira bejnietna, ma kinitx daqshekk ħażina. Daqshekk. Provajtu kemm jista' jkun inżomma fuq dan il-livell għaliex nirrispettakom ammirak immensament. Grazzi Isabelle. Grazzi.

Narawk quddiem il-Parlament, tipprova tmur tiġri wara l-membri parlamentari biex tkellimhom wara l-Prim Ministru, wara l-Ministri, eh, idduru bl-istikers.
Being around you was a real privilege for me. U li nara kif qed tiġġieled il-ġlieda għax vera naf kemm qed tiswik lilek.
Kont ta' ispirazzjoni għal ħafna nies, ħafna nies kienu warajk. Ħaqqek bħal ħaddieħor ta' dan l-award, imma inti emozzjonajtna dan is-sajf. Fid-dulur tiegħek rajt kif dawwartha u ħa tiqpa' taqbeż għal ħaddieħor, jiġifieri mhux ħaġa faċli. F'ismu u f'isem il-vittmi kollha li mietu b'mewta mhux naturali, nispera li tisimgħuni. Inti wkoll għamilt ħafna pressure, anke mal-Prim Ministru, mort tgħidhielu f'wiċċu.
Marrit li ħadd ma jġarrab dan l-uġieħ. U dik it-tieni determinazzjoni biex niġġielet li nkun naf li blajnuna tiegħi forsi jinbidlu xi liġijiet U nsalvahom għal persuna waħda ngħid ibni ma mitx għal xejn.
Nilqgħukom lura għall-programm Malti Kulturali u issa fil-programm jingħaqad magħna Peppi Azzopardi, personalità li żgur m'għandux bżonn ta' introduzzjoni. Illum qed niddiskutu storja tremenda, tremenda. Lilek Pepp rajnik qrib Isabel mill-bidu nett ta' din l-istorja, speċjalment meta meta saret persuna pubblika biex ngħidu hekk. Meta rajt lil Isabel titkellem pubblikament għall-ewwel darba, x'kien l-ewwel ħsieb tiegħek? Ngħidlek, jiena naħseb illi Ma tistax, ma tistax ma tiqafx u tisma' 'l xi ħadd illi mietlu, mititlu ibnu. Minn hemm trid titlaq. Jiġifieri kultant dil-ħaġa l-politiċi tal-Gvern nesewha. Kieku qed jitkellmu ma' omm li tilfet lil binha. Din xi ħaġa li l-aħħar ħaġa li jista' jiġri fid-dinja jien fl-opinjoni tiegħi huwa li titlef li titfen lil uliedek. Isabel hekk ġralha. Issa, meta smajtha titkellem l-ewwel darba għedt din il-mara għandha ħaġa li ftit hawn min għandu u qed ngħidha biex ikun hawn ħafna li jkollhom li hija din. Isabel ma emmnietx il-propaganda li kienet qed issir kontriha biex tagħlaq ħalqha. Ma qagħditx għall-Prim Ministru, il-Ministri ta' dak iż-żmien u l-Kabinett jew uħud minnhom jgħidu, Dik manipulata ta', dik qed imexxuha minn moħħha, is-Sad Isabelle M'għandix moħħ. Qisha għax għax kreaturi f'Malta, Madonna, li jkollhom moħħ li jieħduha kontra l-Prim Ministru jekk hemm bżonn u kontra l-Papa jekk hemm bżonn, qisu xi ħaġa kbira. Allura, allura Isabel qalet, Jien għandi moħħ. U jien se nibqa' ngħid dak li kont ngħid u mhux se noqgħod attent u attenta għax jaħsbuni Laburista jew jaħsbuni Nazzjonalista jew jaħsbuni li dort jew ma dortx, jien se ngħid dak li huwa sewwa. Jien se nitkellem fuq ibni, fuq ibni li miet intortament. Inti semmejt xi ħaġa fil-bidu nett malli saqsejtek l-ewwel mistoqsija fuq il-fatt li qed nitkellmu fuq omm. Jiena smajt frażi dawk iż-żminijiet meta meta bdiet titkellem pubblikament Isabel. fuq il-fatt li aħna viżwalment tiġik l-immaġni tad-duluri, le? L-omm b'binha f'idejha u allura tant hija immaġni b'saħħitha. Inti għedt ftit tal-ħin ilu ma tistax timmaġina xi ħaġa daqshekk iktar traġika minn dik, le, li inti tidfen lil uliedek. Imma meta omm jiġrilha li ġralha Isabel, tiġi din is-saħħa tremenda illi, bħalma forsi kont qed issegwi inti wkoll, hi stess qisu qas kienet taf minn fejn ġejja. Kif tiddiskriviha din?
Ifhimni, hi, hi qalet frażi li baqgħet iżżommha tul il-perjodu kollu tal-lum hija li ma tixtieqx li l-mewt ta' Ġan Paul tkun saret għal xejn. Hija statement enormi. Enormi. Kbir, ħafna. Ġifieri tifti t-tifel jew tifla saqgħod, fimt, l-qedi qalet, tifti t-tifel imma ma nixtiex li ħadd ieħor jitlef it-tifel jew t-tifla tiegħu. U minn fuq, ma din importanti, il-politiċi daw li kienu qed jaħsbu l-għorrief kienu qed jgħidulha u inti manipulata u inti m'għandekx isek bla moħħ. U hi, imma din importanti, u hi ma qalitx ma ħja noqgħod lura ta' Aħjar noqgħod attenta ta' ma jmurx jaħsbuni, aħjar ismu min jaf kemm kien hemm nies madwarha li qalulha dik tgħidix u tmurx titkellem hemm u l-kap tal-. U dal-inkwiċċi tridu.
Tintaqax miegħu u dal-inkwiċċi tridu x'għamlet. Din marret fil-Parlament. U għamlet xi ħaġa, inti fil-Parlament, taf x'se ngħid. Għamlet fil-Parlament, u għamlet xi ħaġa li kważi ħadd ma għamel, għamlet protesta ġol-Parlament. U li l-Speaker, sorry, nandirrispett bil-leħ, ma mhux dik inqar, beda jkeċċiha, u bdew jgħidu li l-na tkeċċi, li l-na tkeċċi. Hemm quddiem id-dewq u kien hemm xi ħadd kuraġġuż jew naħseb min-naħa tan-Nazzjonalisti illi kellu l-kamera jew hawn il-mobile u ffilmja. U dik kienet importanti wkoll li nies hemm barra raw x'kienu qed jagħmlu Isabel u l-familja tagħha hemm ġol-Parlament. jipprotestaw, ikeċċihom u jibqgħulhom hemm, hekk irridu nkunu bħala poplu, mhux madonna x'kien hemm dija u x'isimha Pola għadem bil-patata u dim il-kamera, isamlu xi skannu nazzjonali, madonna, dawn xi spiċċajna madon fi. Jiġifieri, għandna lil Isabel għalhekk hija importanti, għax irridu nħarsu għaliha u ngħidu dil-mara Dil-mara ma beżgħetx, ma qagħditx lura, ma qagħditx tikkalkula, ma qagħditx tgħid imma ngħid hekk, jaħsbu hekk, ħa ngħid dak li hu sewwa. X'kien l-involviment tiegħek? Rajnik ħafna waqt il-protesti ta' li mexxiet minn Eżeb. Kont nitkellem magħha fuq media u affarijiet hekk u fl-aħħar spiċċajt biex indirizzajt l-ikbar folla li qatt rajt, li qatt rajt. U fil-fatt.
Jien u wieri. U fil-fatt. U fil-fatt kont ikkritikat ħafna. Eħe. Għaliex jiena fil-speech tiegħi irringrazzjajt il-Prim Ministru talli ċeda illi jsir u kien hemm in-nies qed jibbujaw ma ntihomx tort għax in-nies. U mbagħad kien hemm xi artikli jgħidu għalfejn tirringrazzja. Iva nirringrazzjah il-Prim Ministru dakinhar għaliex kellu l-gazz illi jaqa' għannejk, għax hekk għamel, mad-deputati tiegħu, ma' Malta u Għawdex u qal, isma', ir-raġuni ma fihiex forza. U qal jien se nagħmel l-inkjesta. U ħa ngħidlek, l-inkjesta nfisha uriet kemm Isabel kellha raġun, għax taf fejn ħarġu fl-inkjesta, u li minnhom saru u oħrajn kif qalet tajjeb. Għad iridu jsiru. Għad iridu jsiru.
Ekku. Turi li verament kellna bżonn, għamel mela għalfejn ma rridux jagħmlu għad. Pepi, sinti jiena niftakarni żgħira u inti torganizza protesti kbar, speċjalment il-protesti tan-numri, eċċetera. Ehm, meta tħares lejn il-protesta il-kbira eh, li saret u dim Kastilja u li inti wkoll kont preżenti li qed tirreferi għaliha, Għalfejn taħseb li kien hemm l-eluf ta' nies? Inkredibbli din dik il-protesta. Għaliex in-nies emmnu lil Isabel li ma kienx qed hemm biex tirrappreżenta xi partit jew xi organizzazzjoni, emmnu li din hija omm. Jiena niftakar wara li indirizzajt il-folla ta' fit-titbilat xi faham messaġġi bħal kulħadd u dan u Baqgħet nikbi għaliex kien hemm, jiġifieri kienet għadha Isabel tielgħa titkellem, għax kien hemm xi ħadd, insellimlu minn hawn, illi kitibli illi kien jikkritikani ħafna fuq l-internet u jgħajjarni fuq l-immigranti u hekk. U dak kitibli hekk qalli jiena Peppu. Qiegħed hawn b'solidarjetà ma' Jean Paul Sofia u ma' Mohammed li għadu kif miet dalgħodu fuq il-post tax-xogħol. Ilha ħwejna. Jiġifieri qara l-messaġġ ta' Isabel fejn mar. Ilha ħwejna. Ma' wieħed illi kien jikteb b'mod razzist ta' vera ta', jiġifieri l-affarijiet li kienu kien jikteb fuqi u fuq għax konna fuq l-immigranti li huma ħutna kif nafu. Da, kien hemm, ġie l-protesta, mhux biss għal Jean Paul Sofia, imma x'filgħodu kien miet Mohammed fuq il-kant ta' kostruzzjoni, xax hawn Malta, sorry ta', jiġifieri jiena dik il-nhar qiegħed id-dar, iċempili waħda mara, qaltli jiena qiegħed ħdej ommi, hawn dar ir-raġel, ġuvni, qaltli, Is-Swed għedt li għandu bżonn mowbajl. U kumbinazzjoni li kien hemm xi ħadd, insomma, biex ma ntawwalx, kelli ftit flus, għedtlu nixtrulu mowbajl. Reġgħet ċemplet qaltli le, mhux il-mowbajl tiegħu irid. X'jiġifieri? Skoprejt li dan kien qiegħed ġo bajla tal, tal, Tal-konkos? tal-konkos, qed inaddafha u xi ħadd xagħalha. bih ġo fiha. Tinefsa waħedha. Kien hemm l-isptar, ħadulu l-mobile, la jista' jċempel l ommu la l-missieru, tajjeb. U wara xi xahar qiegħed hemm da, jirċievi minn ommu missieru u U ma jirrispond, dak ma jafux li t-tifel tagħhom tilef saqajh, tajjeb kieku ma kienx hemm din il-mara. U mbagħad jiena ċempil niftakar Silvana Gafa, il-mara tal-Kummissarju, mara li tagħmel xogħol inkredibbli. Nsellmulha, nsellmulha.
Nsellimha għax vera ta' lilha u lill-tim tagħha u din f'jumejn tlett ijiem rikors pup pup ġibnielu l-mobile, ġabet psychologist u insomma u da. Ma kieku din il-mara ma ċemplitlix, dar-raġel, dal-ġuvni miskin għadu hemm. Għax nagħmlu distinzjoni bejn ħajja u oħra. Sfortunatament. Eh, imma li għamlet Isabel kien illi il-mewt ta' bina ma qaritx għax da ġan portrovija. Mhm. U Muhammed niġu nitnejku minnu. U da li qed ngħidu tal-bajra eh, i qalet jien nixtieq li l-affajt jitranġaw. Għal kulħadd.
Għal kulħadd.
Għax kulħadd ħaqqu Iċ-ċans li ma jiġrulux pali. Ekku. Bħala bħala. Ekku. U naħseb illi. Ġan Paul ma jkunx miet għal xejn. Ekku. U naħseb illi eh, b'dak il-messaġġ nistgħu anke nikkonkludu il-programm hawnhekk illum. Naħseb illi. Le, ma kellix għalfejn ngħidilek. Eh, ħarsa biss tajtek u tini mill-ewwel. Però naħseb illi eh, il-messaġġ li għandna llum huwa illi mara waħedha omm kapaċi tiġbed warajha eluf kbar ta' nies, forsi grupp ikbar ta' nies ma kienx irnexxielu jagħmilha din il-biċċa tax-xogħol, imma l-imħabba u d-determinazzjoni illi l-affarijiet jinbidlu kienu ta' eżempju li jkaxkar għal kulħadd. Jiena Pepp nixtieq nirringrazzja lilek talli kont magħna llum, nirringrazzja lil Isabel Bonnici wkoll. Nifraħ lil dat-tim li hawn barra u hawn ġew. Ekku, fil-fatt preparawlkom ukoll rigal ċkejken offrut lilna mingħand Lamb Brand, nirringrazzjahom ukoll tad-donazzjoni tagħhom. Fuq kollox, grazzi lilkom it-telespettaturi talli segwejtu edizzjoni oħra tal-programm Maltikulturali. Insellmilkom.

Malti Kulturali huwa programm imtella mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċellerat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Nirringrazzjaw lil Lambrand għar-rigali tal-mistednin.